Am y tro cyntaf erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn. Ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Um, felly, dewch gyda ni. Croeso i... Pob Look Babe! Jyst uh, rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref rhagu yn dda um, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz. Helo! Helo! Unwaith eto! Dyn ni nôl! Ni nôl! Mae teimlo fel dim digon amser wedi basio ers i fi weld ti diwetha. Not in a mean way. Wel, mae hwnna'n son o'n sorry, savage. Sorry, ddechrau off ar savage now. Yeah. Ond yeah. ni'n recordio'n weddol gynnar wythnos ma. Ni yn, ni yn, achos ni'n brysur. Ni yn brysur, ond mae'r hael mas heddi. Fi'n dechrau teimlo bach yn gwanwynol. Oh, Sa'i wedi gweld dim o'r hael heddi. Oh, Choc-a-block, babes. Choc-a-block, back-to-back, booked and busy. Booked and busy. Erbyn i fi orffen, Ie. Bydd hi wedi... Wedi mynd. Bydd yr hael wedi machlud. O, ond mae fe, mae fe'n, fi'n lyf, fi'n caru pan mae'r hael yn dechrau dod mas, ond mae dal yn oer, though. Ie, yeah, crisp. O, mae hael yn dod. Ti'n gwybod beth nath ni dros y penwythnos? Oedd hi ddim yn braf, ond oedd y e dal yn neis. Ie. Yeah. Nath ni am wac i Merthyr Mawr. Oh, love, y dunes. Yn y twyni. Wow. A, um, ar hyd y traeth. Gai gofyn, cos mae mam fi'n dweud, wel,

Na. Waw, dwi'n impressed. Mae pob, ma pob penwythnos yn adventure. Mae fe'n... Ond mae fe hefyd jyst yn neis gyrru trwy'r pentra hefyd, nag yw e? Cos mae'n teimlo fel rhywbeth really fel old-timey. Ie, yeah, wedyn pub ar y ffordd nôl, nice. hanner bach, pack of bacon Pap fries. Head. Lovely. Um, Ooh. Ancient Britain. Oh! Oedd enw'r pub? Yeah, the Ancient Briton. Yeah, oedd na hi'n arall o'r enw... Jerry, rhywbeth Jerry ah, falle? Sa'n gwybod. Ond, ie, yeah, oh, oedd yn neis. Oedd yn neis. Nes i wneud absolutely dim byd os weekend, a oh my god, o'n i angen e. Wyt ti'n gweithio fi bod ti ddim wedi mynd i spa? Cos mae'n teimlo fel bod ti wedi mynd i spa bob wythnos ers i'r flwyddyn yma dechrau. O'n i mor agos i bwco un, ond ti'n fi'n fel literally llusgo fy hun i payday ar hyn o bryd, so o'n i fel, oh. I'll treat myself in, in March. Um, na, nes i cysgu mewn, oh, oedd e'n anhygoel. Fel bod ges i fel good 14 hours dros nos, nos werer. needed. Um, 14? 14 hours. Sorry, nath hwnna fel ddim registro straight away. Na, 14. 14? Faint o gloch nes i'r gwely? O, oh, wel, fel gynnar, fel 10. Ond ti'n gysgu tan canol dydd? Pretty much, fel Fair. lazy. Ond ges i um, dydd San Ffolant, o'n oh. i'n teimlo fel, o'n i wedi gwneud loads. Be nath ni? Nath ni'r gym, siopa, achos o'n ni'n, y ddau o'n ni'n teimlo fel oedd gen ni ddim byd i wisgo, lies. I beth? Ar gyfer y noson, oedd oh. ni'n mynd, ie. Yeah. O, oh, ie. Yeah. Ie. Yeah. A wedyn syth mewn, a wedyn, um, nath ni fynd adre gyda siopa newydd, trio popeth mlaen, we hated it all, so nath ni ddim actually gwisgo yn y beth. Gwych. Wedyn Six by Nico. Yeah. Stunning. Oedd e, achos fi'n mynd i'r un yna. Ydych, Okay, like, you'll love it. Mewn cwbl wythnosau? Okay, nawn ni... Dawnsio nadolig, woohoo! Side track fan hyn i siarad, i dal fo mewn i Six by Nico, yr murder mystery. Mae fe mor hoel. Ydy e? Mae fe'n really hoel. Okay, lovely. Mae fe'n good, achos mae... Fi'n licio fel chwarae gem o tran bita, a mae hwn yn really... What yeah, do you mean? Hoel. I don't know, fel chwarae card games ar yr ochr tra bod chi'n aros am fwyd. It just keeps, oh my God. you know. O, tra bod chi'n aros. O ie, dim bit a Na, crazy. Ond oedd na un cwrs, y cwrs gyntaf actually, lle mae rhan o hon o fe yn edrych fel gwaed. Ar bwrpas? Ie. Yeah. Ooh. Ie, yeah, so oedd hwnna teimlo bach yn weird. Ond oedd e'n blasus, ond oedd e just bach fel, I couldn't quite get out my head. Ah. Ond mae fe'n rili really dda, nes i rili really joio. Yn amlwg, mae'r bwyd yn lyflu. Oedd lot ohono fe'n oer, ond it's fine. Intentionally? Ie, ie, ie. Oh, right, ie, yeah, um, fine. Ond ie, yeah, mae'r ma clue fel yr er murder mystery yn really cool. Ooh. Chi'n mynd i joio fe. Chi'n cael fel little bag o fel detective tools hefyd. Mae'n really cool, ie. Yeah. A wedyn athyn ni Chance Encounters a chwarae gemau. Pa gemau? So, oedd e'n hilarious achos oedd ni'n istedd drws nesau i pobl oedd yn chwarae Dungeons and Dragons a fel really high intelligence yeah. games. Snap efe. Wel, Connect ma- Four. yy, probably wath na hwnna, to be honest. Oedd rhaid i ni, oedd na little fel darnau bwyd wedi wneud mas o pren fel falle maint y wynedd fi, so Ie. tiny. A oedd e fel selsig, bacon, barbecue food. Okay. A wedyn oedd na fake grill. A basically, o'ch chi'n troi carden rownd un ar y tro, ac oedd e'n dweud pa darn o fwyd oedd rhaid i chi pigo lan gyda tweezers. pa llaw i pigo nhw lan gyda, chwith neu dde, a wedyn faint o'r barbecue slats rhaid i chi roi fe dros, so mae'n rhaid fe gorchuddio. Oh my god. Yeah, so fi, o'n i'n, I'm highly anxious fel person anyway, so rhaid fi pigo lan fel bacwn tiny ma gyda tweezers gyda'r llaw chwith a rhoi fe dros dau grate a heb cwmpo. Oh, mae'n swnio'n really stressful a fel operation. Ie, yeah, oedd e fel operation, ie. Yeah. So, ie, yeah, a wedyn adre.

Ie, yeah, fi'n gofod. Oedd hi ddim wedi gwneud nhw o'r blaen, oedd nhw'n delicious. Wel, neu falle oedd hi. Fi ddim wedi cwgynnu nhw gytra, anyway. Na. So, cos maen nhw'n cael ofn i fi. fel in the freezer vibe. Dyna bit, as in, nath i ddim fel gyto. Na, ond o'n nhw ddim yn frozen, o'n nhw'n y fridge. O, da iawn. Wel, Ond, ie. Mae'n fwy risky pan chi'n cael pysgod yn y fridge, fi'n meddwl. Okay. Anyway, da i... Wel, look, I mean, i fi, I'm here to be rich. I'm here to tell the tale. so, Good. nath i wneud scallops, mm. gyda fel bits bach o pancetta, crispy round nhw. No? Um, pea puree. Na, okay, Dim i ti, ie, yeah, ond i fi, fave. A fel um, bach o fel menyn, like a gwahanol, like a buttery thing. Oh, stunning. Oedd yn delish. Wedyn, um, steaks, nath i mynd i'r butchers i gael oh, um, fillet steaks. Butchers lleol, fe? Ie, yeah, wel Penteirch, ie, cos ni'n bwys ti, mam a dad. Ie, so, um, yeah, so oedd hwnna'n really nice. A nath i wneud dough from wa. Oh, the best. Oedd e'n gorge. Ti'n be, hoff tatws Ti, fel vibe. Hoff ta... It's up there, ond mae'n rich iawn. A gyda peppercorn Ydi. sauce, oh my, delicious. waw. Oedd e'n, oedd e'n eitha, oedd e'n eitha lot. Ie. Ond, um, I love a mash. Mash, ie, yeah, Ie. lico mash. Bys ni'n dweud y, y tatos gweitha yw new potatoes, neu fel baby potatoes, just, just fel boiled. Ond mae rhai bach tiny yna'n lyflu. Ti'n gwbo? Mm, fi jyst meddwl, dim, mae'r ma texture off, jyst dim digon o flas, un, unless bod chi'n rhoi loads o menyn anna nhw. Which obviously ti yn, so mae'n yeah. fine. Ie, mae'r Jackie, dwa, Jackie Potato. Does dim tatos yn dda heb lot o fenyn, Fenyn, heb na, lawn na, na. chips sydd yn dda gyda lot o Yeah, sauce. crisps. Uh, ddim yn lyco chunky fry, bydd well gen i french fry. Fi'n cytuno gyda ti, fi'n meddwl. Oh, Wel, fi ddim eisiau rhoi really trwchus. Na. Cos maen nhw'n rhy susceptible i fod yn amrwd a'n uncooked yeah, yn y canol. Ie, yeah, fi'n casau hynna fel pub chips. Maen nhw beth yn dda. Mm. Again, oni bai bod loads o menyn. But that's another story. Na, vinegar. Menyn ar... O'n i'n mynd, menyn ar chips. Vinegar, vinegar, vinegar, vinegar. Come on. Anyway, trydydd cwrs, lemon posset.

Um, oh, maybe I'll make a lemon tart. O'n i fel... uh, Mae'n swnio fel lot o waith. Yeah, a ti'n barod you know. yn neud lot heno. O'n i just fel... Falle, beth am pan swn i'n neud lemon possin? Yeah. Fel, oh, I don't know, be great, like a pastry. Yeah. O'n i fel, o'n i siarad bod geinio gyda hi fel, maybe like should we buy the pastry from the shop? Yeah, ready made. The... Oh, that's not the... Is he, let's just make a posset. Oh. Please, let's make a posset. A then, dill... Oedd e'n exactly beth ni angen, e, actually, because of the dau cwrs cyn i fel. Loads. Yeah. Ond ti'n beth, mae hwnna, fi'n meddwl, mae hwnna'n dangos fel faint mae hi'n caru cogenio, fo hi just fel... Ond ni'n meddwl ti'n mynd i fi. Wow, na.

Dydd Go Dewi. Halloween. Na, dydd Go Dewi. Dydd Go Dewi, ie. Mae na Sam dweud the other day, actually, mae wedi cofio'n benodol, rhywbeth fel, oh, os rhaid ni dathlu dydd Go Dewi hefyd. Cos ni wedi cael gymaint o dathliadau yn fel Davies diwetha. Ni fel, babe, fi'n caru Cymru, so yes. Yes. Ie, yeah, fi'n meddwl, actually, byddai'n lloegr ar gyfer dydd Go Dewi, which is... Wow. Fi'n gwybod. Sa'n meddwl fi byth di bod ddim yng Nghymru a dydd Go Dewi. Be? Hyd yn oed pan ti'n coleg? O oh, ie, yeah, na, best... Oh, fuck. Oh, god damn, nawr fi fel, why did I go to England for coleg? Oh, come on. Fi jyst yn caru Cymru, Cri. Caru Cymru. A fi, ond... Wel, na i jyst neud lan amdano fe rhyw bryd arall. Ie, yeah, it'll be fine. Mae Cymru dal yn gwybod bod ni'n caru fe. Yeah. Hi, hi, she's a girl. Hi, um, yeah. She's a girl. Cymru? Girl boss. Ie, yeah, fi'n gwybod. Hon, oh, y wlad. Hon, y wlad hon. Oh my god. Mae fel y geiriau. Ti'n cofio yn ty gael rhaid ni um, dysgu Beth yw'r os gennym fi am Gymru? Ie. Yeah. T.H. Parry Williams? Ie, yeah, a ni allaf ddianc rhag hon. Yn union. Mae'n neud fi teimlo fel goosebumps. Ni allaf ddianc. I literally can't escape. Nes i drio, and it brought me back. Os wyt ti ddim yn gwybod bod e'n sôn am wlad, very different poem, very different line. Ni allaf ddianc trac hon. Fi wedi dechrau gwylio, talking of, fi wedi dechrau gwylio Netflix documentary na ddod mas ddoe, bron o gorffen e'n barod. Um, sorry, ni round a houses heddi. yn sôn am merch um, literally wedi methu dianc, a wedi marw. Oh. Gabby Petito oedd enw hi. Oh gosh, fi wedi gwneud hwnna sori go iawn. Madness, ie. Yeah. Mad, fel, mae'n neud fi mor annoyed am fel y rheddlu. Oedd hwnna'n mad segwi o TH Parry Williams. Sorry. Na, oedd e'n bai fi, ond can... O, oh, I don't well. sure. Iawn, na i wylio hwnna. Ti'n gwybod beth all fi wedi gwylio? Ie. Yeah, Ar no. Netflix, eto, Apple Cider Vinegar. Ti wedi gwylio fe? Fi, fi bron a gorffen, ond fi'n meddwl I give up because I can't. Ond nes i wylio'r rhaglen ddogfen am yr actual ferch ages ago. Do fe? Do. O'n i 'di clywed amdani, ond... Ie. Diddorol. Yeah. Narcissist. Wel... Attention seeking. Mae'n mae anodd yn dydi? OK, so unrhyw un sydd ddim... Dyw hwn ddim yn spoiler, chi'n gwybod reit o'r dechrau. Oedd na Merch o'r enw Belle Gibson, nid Mel Gibson, Belle Gibson. A oedd hi'n influencer Australian, nath hi essentially esgus bod hi wedi cael brain, brain cancer. cancer. Doedd hi erioed wedi cael brain no. cancer. Um, mae, hi dal, mae hi dal, mae hi dal yn fyw, mae hi'n yeah. yn byw yn Australia. Um, fi ddim siŵr exactly beth mae'n neud nawr. No. Ond um, essentially, nid yn unig nath i ddweud celwydd am hwnna, ond nath i fel monetize o fe. So mm -hmm. nath i um, gwerthu llyfr Rosacea a dweud pawb, sa'n cael triniaeth cancer fel traddodiadol. Fi just yn byw fel off hwn. Fi'n just yn bwyta'n iach a mae unrhyw un yn gallu mod, gwella yeah. cancer nhw os nhw just yn neud y pethau yma a just bwyta diet a dilyn y recipes yma fi wedi mm. creu a dda hi app a popeth. Mm. So oedd hi yn gweud celwydd ac yn massively monetise o fe hefyd. So really ofnadwy. Mae rhaid oedd hi ddim yn iach yn feddyliol. ddo. Mae'n... Na. Mae'n... an- Oh, fi'n gwybod, mae'n anodd ddo, cos ble wyt ti'n... Does neb yn neud hwnna oni bai bod yn y problemau meddyliol Ie. sylweddol. Ie. Ond, a- ac eto, pryd, pryd wyt ti yn rhoi'r bai ar rywun? Wel, pan T'mo'? fi... fi Pan ma'n nhw'n meddwl mae'n- effeithio ar pobl eraill. Ie, a- yeah, that's, yeah, dyna beth o'n i'n mynd i dweud. Unwaith, ma, ma, unwaith ti'n profitio, ti'n cael arian, ti'n elwa, mm. off o pobl arall a yn enwedig gyda rhywbeth fel cancer achos dwi e ddim yn gyda lot o cancers yn enwedig brain cancer fel fi'n gwybod amdano fes mae dad gath e fe oedd gyda brain cancer. Efe brain cancer? Brain e? tumour, ie. Yeah. Oh. Does dim cure. Does no. dim. I brain tumours, does dim cure. Maen nhw'n gallu elongato'r bywyd, ond gyda cancers eraill chi'n gweld fel breast cancer, etc. Maen nhw'n gallu mynd mewn i remission. Maen nhw'n gallu neud pethau, ond gyda brain cancer, there is no cure, you will die. rhywbryd, it might yeah. take 10 years, two, whatever. So, yr ffaith oedd hi'n, yeah, elwa off o pobl arall, oedd yn genuinely sal, yeah. a gyda dim, twa, dim ffordd arall, maen nhw'n mor desperate i, i ffindio rhywbeth gall helpu, achos maen nhw'n gwybod bydd y triniaeth ysbyty eventually yn stop o gweithio, yeah. bod hi'n cael arian allan ohono fe, a oedd e ddim fel oedd hi'n rhoi'r arian yna nôl i unrhyw un Oedd hi'n gweud bod e'n mynd i elusen, lot ohono fe. Yeah, a does oedd yn ofnadwy, oedd hi'n gweud bod hi'n codi ar yn specifically ar gyfer yr un bachgen bach mm, yma. Oedd yeah. hi'n gweud, o ie, mae dy fi'r un math o ganser yna fe. Mm. Doedd da hi ddim. Oedd mm. dy fe, um, yeah, can cancer yn ei amen y fe. A nath hi ddweud wrth y teulu, o, oh, ti'n modd, yn rhywbeth experimental treatment neu rhywbeth, yr unig real gobaith oedd gyda nhw. A nath i ddweud, ie, yeah, mae'n mae, mae costi 120,000, y teulu methu ffordio fe. A nath i ddweud, na i godio'r arni chi, A, a nath yeah, i ddim. Na. Um, so nid yn unig nath i wneud loads o arian a nath i chwaith ddim rhoi fe i unrhyw fath o achos na. Mae'n rhaid bod hwnna brofiad really yeah. anifyr i, un, well, i unrhyw un, ond ni'n rhaid i ti sydd wedi well, cael profiad mor agos gyda. Ie, yeah. I mean, o'n i'n obviously ddim yn unieithu lot gyda'r stori o'r ffordd yna o ran fel nath, twa, nath dim byd fel yna digwydd i ni yn amlwg. Ond o ran gallu gweld y teuluoedd a be bys nhw wedi mynd trwy yn gweld person oedden nhw'n caru yn dweud na i triniaeth achos mae rhyw rhywun ar-lein wedi dweud, oh, if you just do this. Yeah. mae'n ma um, fel hyrwyddo diets yma, gyda dim fel scientific backing, a maen nhw'n elwa, maen nhw'n influencer ar, ar Instagram ac yn elwa o pwysio diet sydd mm. ddim... A dwi e ddim hefyd, hyd yn oes mae'n gweithio un person, right, dyn ni'n gwybod oedd hi'n dweud cawydd, right, gen hi ddim cancer. Ond hyd yn oed os yw e'n gweithio i hi ac oedd gen hi cancer, that doesn't mean it's going to work for everyone. Na. No. Ie, yeah, mae just yn... Mae'r ma thing gyda... Yn amlwg oedd gen hi salwch twa, iechyd meddwl. Ie, yeah, mae'n rhaid. Ond nath hi mynd mlaen, ymlaen, ymlaen am flynyddoedd gyda hwn. Ie. Yeah. A mae'n dod i bwynt lle, dwi e ddim am y sal fel iechyd meddwl mm. hi, rhagor. Mae hi'n effeithio yeah. gymaint o bobl mewn ffordd negyddol. Ie. Yeah. A ddim i roi bair, ond Mi nath y pobl rownd hi definitely enablo fe. Ie, oh fel, God, A ie. hefyd profit off it, fel, oedd fel partner hi ar y pryd, Ie, yn fel ie, ie, ie. rhan o'r cwmni hefyd. Ie, the weird, o'n i ddim yn gwybod sut i teimlo am y person, fel, obviously, mae'r ma um, rhaglen yma yn fel dramatisation, right? So mae'n dangos e, not in a documentary way, ond based on real life. O'n i ddim yn gwybod um, os o'n i'n teimlo'n wael dros y pan o'n i ddim. Cos fi'n meddwl nath nhw wneud e mas fel bod e yn completely clueless tan fel ti ar diwedd. Ie, yeah, ond come on. Ie. Yeah. Come on. Dyna fa, o'n i fach fel that's a weird way to yeah. present him. Ie, yeah, oedd e'n really bizarre. Oedd e'n kind of just portrayadu e fel bach o wet blanket. Ie. Yeah. A wedyn. Ie. Yeah. Bach o nerd nath hi cymryd mantais o kind yeah, of thing. Ie, ond Ie, ti'n Come byw efo on. hi, ie, Ie. exactly. Ie, oedd o Ond ddim ie. fel bod nhw jyst i dechrau deito, ond nhw'n byw gyda'i gilydd. Na, oedd nhw'n oedd fel ddim, ie, Magu codi- plentyn i ie, gyda'i gilydd, exactly. fel, like, Ie. come on. Oh, Ie. Wel, fi yn edrych am rhywbeth arall i wylio nesaf, so os oes Wel. da ti unrhyw argymhellion neu Rhywbeth unrhyw un... ysgafn? Un o unor chi sy'n gwrando, os chi moyn gweithio ni. Ie, yeah, pa fath o fel... Um, ie, yeah, rhywbeth os... Fi wedi dechrau gwylio fel rhyw fath o antidote i'r oh, rhaglen yeah. mwy dwys. Fi wedi dechrau Love is Blind y gyfres newydd. Same. Hilarious. Love. Fi wedi gorffen yr, yr, yr rhan gyntaf, fi'n aros am y benodau newydd i ddod mas. Obsessed. Oi ti, fi, I guess fi wedi gwylio fel dau? Ie, yeah, so fi, o'n i, fi wedi trio gwylio fel blaen, wasn't getting into it, o'n i really methu, o lot o'r amser, fi ddim yn grefyddol, fi ddim yn, twod, I'm not anti-grefyddol chwaith, ond oedd lot o hon nhw yn grefyddol, yeah. a, yn enwedig gyda pobl Americanaidd, they generally a higher percentage o hon nhw yn grefyddol, I just couldn't, o'n i just mm. fel, okay, fi'n fi, fi switch it off yn un. Ond gyda'r batch yma o bobl, yeah. I thought they were amazing. Oh, hefyd fi'n meddwl, fel ti'n gweud yn America, mae mwy ohonyn nhw'n yn, tymod, yn grefyddo, mm. ond hefyd, maen nhw'n falle'n fwy cryf... Mo, maen ma, yeah. ma, ma nhw'n amgylchynu fwy, mwy o'i bywyd nhw o yeah, gwmpas i crefydd nhw. Ie, fwy um, fel actif yn ei bywyd crefyddol. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Mynd i'r capel. Ie. Yeah. Yeah, dim just fi'n credu mewn dew. A hefyd falle, o, o leia o be fi wedi gweld yn, yn y wlad yma o'i gymharu gyda beth ni'n gweld o America, falle bod nhw'n fwy parod i sort of dweud, dyma beth sy'n wir, so dyla, yeah. so dyla ti gredu. Yeah. Yeah. Fel mae lot, yeah, yeah, yeah. mae'n teimlo fel bod lot mwy allan yn America, bydde fel, you're gay, so you're going to hell because Jesus said. Yeah. A ti fel, whoa, whoa, hang on, un, that's your interpretation of... Yeah, exactly. this person who believes in Jesus does Doesn't not think, think that. that. So, so well, ti'n gwybod beth, na i ddim rhoi spoiler, ond um, yn un o'r penodau sy'n dod lan, mae yna bach o homophobia ac internalised homophobia sydd yn ddiddorol iawn. Ie, yeah, so mae un, ma, ma un o'r couples, mae'r merch um, yn dweud, maen nhw dal yn yr pod, mae'r merch sort of yn, yn dod mas mewn ffordd i'r bach gym hi'n gweld, yeah. a, ac yn dweud, fi wedi cael profiadau gyda menywod, ond um, fi ddim yn gweld fy hun yn priodi merch, fi moyn priodi dyn, yeah. a mae'r yeah, ma reaction yn ddiddorol iawn o fe, ond hefyd sut mae hi'n siarad amdano fe yn, yn really ddiddorol. Oh. Yeah, so... Byddai fi'n lyfo fe os nhw'n gallu gwneud Love is Blind

live-in quarters beth yna couples. Yeah. A bod hwnna, ond mae hwnna'n neud hwnna'n mwy ddiddorol eto fi'n meddwl. Yeah. Ti'n meddwl os bysa ti, fi'n meddwl fi'n gwybod yr ateb, ti'n meddwl os mm. bysa ti a Sam yn cwrdd ar Love is Blind, byddech mm. chi'n dewis fel, ti'n meddwl byddech chi di cysylltu mor Ie, yeah, fi'n meddwl, achos mae ma cysylltu ni, obviously, fit as fuck, fancy it, ond mae cysylltu ni mor fel, fi wedi dweud o'r blaen lle ni fel, we're like the same person. A sa'n gwybod os mae hwnna'n good neu, neu ddim, bo fi, I'm in love with myself. Na, ond mae ma just, mae values ni yr un fath, ni wedi mynd trwy mm. gymaint o bethau yr un fath. Yeah. Um, er bod nhw, ti'n ddim exactly yn fath. Ond gyffredin. Life, life, ie, yeah, mae bywyd ni hi yeah. te wedi bod yn really tebyg, so ni'n deall yn gilydd yn really dda. A mae gen ni the same communication style a, ie, yeah, so fi'n yeah. meddwl, we would have, we would have found each other eventually. Nice. Be am ti, Rach? Fi'n meddwl, fi'n meddwl, ie, yeah, eventually, fi'n meddwl bydde wedi cymryd bach mwy o amser achos fi'n, obviously, don't shut up. Ond... True. Ie, ie, ie. Ond mae on ma Rach bach yn fwy swell i ddechrau yeah. gyda. A mae'n bach gyda pobl newydd, mae hi'n bach yn fwy yeah. fel... Ti'n gwybod, ond, on, so fi'n meddwl yn enwedig fel early days, even though nath ni fel click on really, really gynnar, na fel fi'n meddwl probably fel body language a stuff yn chwarae lot mwy o rôl. Ydy, ie. Pan mae rhywun bach fwy swell. Ie. Um, a hyd yn oed pan ti ddim yn swell, fel ni ddim yeah. yn swell, ond mae yna sort of lot ti'n gallu dweud wrth

Oedd. Nos Sul, fi'n meddwl oedd nhw. Nes yeah, ti wylio? Nos Sul. Na. Na. Um, be fi'n ffeindio'n absolutely wild. Yeah. So oedd Kylie Jenner yna, yn amlwg sy'n mynd mas gyda Timothy, Timothy Chalamet. Chalamet. Which is dal fel, what a pair. Mm, what a pair. Mae'n ffynnu, nes i weld meme bore yma o, achos nath nhw hefyd fynd i rhyw awards rhywle arall, um, yeah. lle oedd gen fel honor am rhywbeth. A oedd e'n gwisgo fel trackies a hoodie pink ac oedd hi mewn fel full black tie ac oedd e fel, mae'n literally fel bod hi wedi mynd mas gyda fel plentyn hi cos mae fe'n ma fe, ma fe edrych yn ifan gyda'r fel slug moustache yna hefyd so oedd nhw yn y BAFTAs anyway oedd nhw front row obviously quick exit um, a

Hefyd, why that song? Fi angen gwybod y ffilm nawr, cos that's a rogue, fel surely mae yna... Ond apparently oedd e'n really neud sense. Oh, okay. The greatest day of our lives. Yeah. Hmm. Wel, ie, yeah, oedd e'n ffynnu bod Kylie Jenner wedi gwylio Take That. Oedd na ar rhywbwynt, nath Gary Barlow literally fel neud fath o fel cool side little... I hi? Na, i oh. Ariana Grande. Oh. Fel, who the, who the hell, Gary? Brilliant. Ma! So oedd Kylie Jenner yn gwylio Take That a mae hi nawr yn gwybod pwy yw Wallace and Gromit achos nath nhw ennill dau. Oh yeah! Oedd o'n just moment lle o'n i just yn gwylio'r thing yma ac oedd fel pedwar dyn yn cedd lan i'r llwyfan gyda miniature Wallace and Gromit a'r penguin ac fi just fel Kylie Jenner is just watching this. Nath nhw aros am yr holl beth? Um, nes i switcho off ar ôl fel 45 munud, neu fel, okay, that's enough now. Nes i just, yr unig beth ohono fe fi wedi gweld, oedd um, David Tennant, oedd yn yeah, cyflwyno'r noson, yn canu When I wake up, well, I know I'm like parody. Proclaimers. Da, da, da, da. A wedyn oedd e'n mynd rwy'n y gynulleidfa, oedd e'n siarad oh, cael pobl i join y mewn. A oedd, um, oedd Anna Kendrick, oedd hi fel, dwi ddim yn gwybod y gan, ond e? by like the

Ac o'n i just fel, oh, these really do pale in comparison i fel yr Oscars a pethau. Ond y teimlo fel, mm. oedd bach fwy o enwau. Ti'n fel, cwpl o flynyddoedd yn ôl, pan nes i wylio, I think pretty much hanner yr awards oedd neb yna, so oedd rhaid i pawb fel, it was very much a, I'm accepting this on behalf yeah. night. Ond oedd pretty much pawb wedi So ni fel, da iawn, falle nath nhw talu rhywun. Neu ydyn nhw wedi dechrau ddim rhoi nhw i bobl sydd ddim yn mynd i droi lan. Falle. Cynical view. Falle, ond nath Tim, nath Tim y thi, Tim o ti, nath e ddim ennill. So ni'n meddwl dda, wasted trip to London. Be ti di gael o? Tim o ti. Tim o... O, mae'n Ffrangeg, nag e? Tim o ti. Tim o ti? Ie. Tim o ti? Tim o ti. Cos it's T-H-E. Ie, ond... Ti. Ti. It's not the.

yr benod, Celebrity Big Brother is coming back, baby. Pwy sy'n mynd i fod? Arno fe, dyna. Okay. Ond fi wedi clywed rumours bod yna celebrity traitors hefyd yn ffilmio'n fi. Mae hwnna'n wir. Oh. A, fi, a maen nhw'n ni yn gwybod peth o cast hwnna. Ydy Stephen Fry yn fe? Mae oh. definitely. Um, oh my god, os yw Stephen Fry yn fe, mae hwnna'n incredible. Mae Jennifer Saunders yn fe. Iconic. Fydd yn y ffantastig. Oh my god! Ond ti'n gwybod beth sy'n mynd i fod yn anodd am yr un celebrity yw? Pa mor, pa mor upset bydde ti os bydde fel Jennifer Saunders yn cael ei fawta yeah, allan? Ie, fel nes i dechrau gwylio'r American Traitors yeah. sy'n meddwl mas. Mae hwnna'n Bob... Right, na, na, na, na. O'n i'n meddwl o oh. fe, na, it's all celebs, it's just half of them, I'm like, who the hell are you? Mae lot o fel housewives, ti'n fel okay. real housewives. Um, ond ie, yeah, gath Bob the drag queen ei ban y sioc, because oedd e'n traitor, nath traitor arall fel o fewn dyddiau troi arno fe, achos oedd e'n threat. But nath nhw gael fe allan o wedyn ar ôl hwnna. Ond ie, yeah, oedd Bob the drag queen yn iconic. Oedd e'n amazing. So mae'n lot, ma a lot o fel good reality TV mm. ar ein screens. Gwych, na ni, fydd yn gwybod beth i wylio nesaf.

Na. Just yn trist am like, nos ddim eisiau mynd. Um, so, nos iau, ni'n mynd i'r Queer Emporium yng Nghaerdydd. A ni yn mynd i gymryd rhan yn noson X's and O's, The Lesbian Renaissance Quiz. Am eiliad, oedd yn swnio fel ti'n mynd i dweud noson exorcism, o'n i fel, Wait, what? what? Ti wedi set on fake event brai am hwn, be? Imagine. Yeah, X's and O's, sef fel noson i pobl queer, um, lesbians, trans, etc. Yeah. A maen nhw'n gwneud quiz. A maen nhw'n gwneud quiz. Am y lesbian renaissance, no less. Yeah, so... Dyna ni really ennill. Technically. Right, but I might be setting myself up for a fall yn fan hyn. Okay. Fi'n meddwl byddai'n gwybod mwy o atebion. Oh yeah, mae Sam, yn, ma Sam yn concerned am ei hun, mae hi fel, sa'n gwybod unrhyw beth. Okay, Ond fel rhyngddon ni, be alright. Ti, Fine. fi'n, fi'n, ddim yn siŵr. Fi'n siŵr ble, ble ti'n mynd i lanio ar y cwiz yma. Mae Rach mynd i fod yn... Dwi ddim yn mynd i gael dim byd yn Na, os oes oes ti a Danny yw unrhyw unig Danny, um, gobeth. Danny, fi'n gwybod. So just ti, cool. Ni yn am y shits a gigs, ti yn am y quiz. Yeah, 100%. Cool. Na, na byddai'n sport. Ond, mm. got us thinking, o'n i fel, o, oh, dylen ni wneud quiz in the warm-up, ond yn lle wneud quiz fel i um, testo yn gwybodaeth ni o'r Lesbian Renaissance llynedd. Um, fi wedi ffeindio cwiz arall. Oce, okay, beth yw'r cwiz? Ti eisiau gwneud cwiz yma? Um, what type of lesbian are you? I've always wanted to know. Always wanted to know. A mae'n ma agoffa fi o, pan ti'n gwybod pan o ti'n teenager, o ti arfer wneud fel quiz Quizzes. fel am I gay? Dim am I gay quizzes, ond o'n i arfer wneud fel what, what Hogwarts house are you? fel BuzzFeed oedd yeah. fel hoff peth fi i wneud pan yeah. i'n bod. Yeah. Oce, okay, wel, o'n i'n neud treina a wedyn nes i definitely neud quiz am okay. gay. Am gay. A oedd e fel, oedd e fel, yeah. A wedyn o'n i fel, surely not. And ignored it, and ignored it for several years. so, um, okay. Faint o cwestiynau os na?

Um, ale. Oh. Apple ale, mae'n dweud. So cider, I guess cider, right, yeah. mae'n American. Um, lager. Lager. Cosmopolitan, neu dark and stormy. Cosmopolitan. Okay, ni, ni angen neud hwnna ar wahan, cos dyw atebion ni ddim yr un Um, ideal date ti, be bydde fe? Swper, mm. mynd i hockey game, oh. mynd i gyngerdd, neu mynd i'r cinema?

O! Pa un o'r rhain bydde dy hoff ffilm di? Okay. Mae rhaid ti dewis un o'n nhw. Um, The Perks of Being a Wallflower, Okay. Coach Carter, Pretty in Pink neu American Sniper. Fi byth di gweld any of these ond da. Be oedd rhywun gyntaf eto? The Perks of Being a Wallflower. Ie, fi wedi gweld hwnna, I suppose. Wel, mae Sure. Pretty... Wel, oce. So, Perks of being a wallflower. Sort of 'cause indie, mae bach yn indie film, Yeah, perks, perks. sports film, Na. girly film, Perks.

Beth yw'r fel physical feature ti'n ffeindio mwyaf um, attractive am mewn partner? Okay. Llygaid, gwallt, pen ôl neu breichiau? Llygaid. Llygaid. okay. We done? Na. No? Um, ond ni ar cwestiwn saith allan o oed, so... Oh, okay, I ti ac unrhyw un sy'n gwrando. Yeah. Hang in there. Um, pa un o'r rhain beth ti'n ystyried i fod yn fel dream job i ti? Okay. Um, professional athlete. Ugh. Athletwraig proffesiynol. Yeah. Um, cyfreithwraig. Mm. Actores. Mm. Neu canwr cyfansodwraig. Actores. O'n i'n gwybod ti'n mynd i hwnna. Ah. Nath i drama yn y brifysgol. Da- d- don't you know? Addysgless. Addysgless. okay. Cwestiwn arall. Cwestiwn... O! Oh. Be? Dim ond dau opsiwn sydd i'r cwestiwn yma. Okay. Mewn perthynas, wyt ti'n ystyried dy hun i fod yn fwy dominant neu submissive? Oh, gosh. Um, Just dim cyd destun. Oh, this is really annoying, chos fi, fi teimlo fel y ddau. Mae gen ti atebion gwahanol mewn gwahanol scenarios, yn yeah. does? Fes ni'n dweud fi'n fwy... I'm gonna let you answer that one on my behalf. Fi'n gwybod digon am perthynas ti ar Sam. Ond ti'n gwybod digon am fi fel person, fi'n meddwl. Let you choose that, and I'll neud rhywbeth i ti.

OK. Barod am yr ateb? Ie. Yeah. Bitch! Mae'n meddwl, OK. Are you joking? Wel, fi'n mynd i angen o editor audio yna, so Sorry. Sorry. Sorry. sgrechen. Ie, yeah, mae'n dweud butch, you're a butch lesbian. Well, I'm not. Theodau, you've played softball. Na. Na. Netball, but... Um, you prefer to dress casually. Or more masculine than the average female. Wouldn't say so, actually. Literally lle ffac ti wedi ffeindio'r quiz ma? The pink news? O, oh, mae'n weird as well, cos mae hwnna fel... Falle mae'n... Fi'n meddwl bod yn hen quiz. Um, Ie, yeah, maen nhw angen update your stereotypes nhw. Mae'n dweud, you're instinctively protective over your significant other. Yeah. Wyt. Which is among the cutest qualities to have. You do you, sugar, mae'n gweud. You do you, sugar. you do you, okay, sugar. Okay, go Okay. Okay, so, quiz. What type of lesbian are you? Mae dwi ateb rhain yn quick fire, gan okay, bod ni'n barod i sort of cael cyfle i feddwl. Let's start. Ti oedd y bar gyda ffrind ti, be yw'r diod ti'n dewis? Re, uh, ale, apple ale, lager, cosmopolitan, dark and stormy. Probably cwrw, ie. La, um, beth, lager. Yeah, lager. Lager, lager. lager. Um, be fysa date cynta ideal ti? Mae fe'n date cynta. First date, mae'n dweud. O, oh, nes i ddim darllen o'n iawn. Wel, just as well. Cynio, hockey game, cyngerdd neu ffilm? Ti'n gwybod beth fydd ateb fi? Cyngerdd.

Pa un o'r uh, ffilms yma yw dy hoff ffilm? Perks of Being a Wallflower, Coach Carter, Pretty in Pink, American Sniper. Fi beth i gwneud yn y ffilms pretty much, so... Indie? Na, probably... Girly? Probably Pretty in Pink, os fi gofio gwylio yn rhywbeth. I swear to God, os ti'n cael ffem... yeah. Celebrity crush, Alex Morgan, sy'n mynd mas gyda Jess Glynn. Ti ddim. Amber Heard, Ellen DeGeneres, Emma Watson. O! Oh, oh. Mae'n toss-up rhwng Emma Watson a Alex Morgan. Probably Alex Morgan, though, because, you know, she likes a sporty fan. Okay, Alex Morgan. Rhaid i fi Google hi ar ôl hwn. Mae hi'n ffit. Beth yw'r physical feature mwyaf attractive mewn paner? Llygad, gwallt, penol, breichiau. Mm. Fi'n hoffi gwallt. Fi'n hoffi gwallt... Mm. A pen o... Mae hwn mynd i fod yn... Mae hwn mynd i fod yn quickfire. O, oh, sori. Um, Gwellt! Na, ti moyn deud pan ôl, so fi jyst mynd i roi pan ôl. Na. Well, it's done. Okay. Uh, do, sorry, the protest. Na. Na, pa un? pa un o'r rhain yw dy job, dream job? Um, professional athlete, lawyer, actores neu cane, canwr, surely. Honestly, thrilled gyda unrhyw un o'r rhaina. Like, really, bydde fi'n hoffi bod yn athlete, ond I guess na i ddweud singer-songwriter, cos... Fwy realistic. Well,

Gan bod y cwis ddim wedi um, o reidrwydd cael ein gywir, falle? Dim o bobl. Um, sut, ti'n gwybod mae yna ddim bod angen i unrhyw un byth rhoi hunan mewn bogs, ond ti'n gwybod o ran fel Generally. types o lesbians? Ie. Yeah. Sut bydde ti'n disgrifio... O, dy hun a fi? Fes ti'n disgrifio fi fel um, fem sy'n lyco gwisgo yn fwy fe masg. So beth fi'n meddwl fel, fi ddim yn gwisgo'n ffem, fi ddim yn gwisgo fel... Ti ddim fel high fem? Na. Ond fi'n... Fi ddim yn bwtch o gwbl in Na. any way. Na. Na. A ti... Ond ti'n ti quite ffasiynol. Os!

Wyt ti? Ie. Yeah. S uh, what time frame are we judging this against? Pan o ti'n ifanc? Ifanc, neu? Ifanc, ond fel... Young adult? Ie. Yeah. Wow. So i'n gwybod mm. am os bysyn ni wedi joio ti. like, 10 I years think, ago. I think, I think one unfair. I think I'll probably lot of bobl them. Ond ddim... Ond, I, I meant no You're harm. a lovely person, I meant yeah. No harm. Ti just yn lot. Ond i just... Ie. Falle, actually, i fod yn deg, o'n i'n r- o'n i arfer mynd mas loads pan o'n i'n ifanc, so falle fyswn i wedi dod mlaen yn really dda. Fydden ni wedi cael gymaint o Ti'n gwbod hwyl be I mean? on a night out. Living it, like, Imagine. literally living it large in Kings and Pulse. Can you imagine? Ti a fi erioed wedi bod i Kings gyda'n gilydd. Ydy hwnna'n wir? Dydd Iau? Fi a Rach ddim yn gweithio dy Gwener. Fi yn. Oh, well. Na i cymryd time off yn liw. Let's do it! Na i actually neud yna. Na i neud yna. Hang, gai check o calendar fi? Ni'n ffilmio ar ffôn fi. Ond, na i. Achos bydd Danny defo. Danny's always up for a pint. Na i check o calendar fi. A dyma Pinky Promise. Os oes gen i dim cyfarfod y gwaith a, a fi'n gallu cymryd e fel toil a dim byd planned, Mae'n dod mas. Oh my god. I know. Mae hwn yn Never intense. ending breaking bond. Ni'n pinky promise o, guys. Pinky promise o. Mae hwn yn, ma hwn yn big deal. Mae dwylo ti'n really oer. Wel, sorry. Mm. Mae hwnna di spoilo'r moment. Yeah. Um, fi methu aros. Na fi! Okay, well. Yay, okay lle perffaith i adael e, achos yeah. weld ti nos iau. Yn y gweld drags, cos ni'n mynd mas. Oh yeah, okay, yeah, ni angen gwisgo neis, okay. Fine. Oh, Neisish. Okay. Yeah. Yeah. Hi fem. Hi fem. Okay. Diolch! Diolch, gweld chi wythnos nesaf! Ta-ra! Ta-ta!